Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Билигин биһиги кыһыҥҥы тыаҕа күүлэйдии барыахпыт. Саха сирин тыатыгар ханнык кыллар кыстыыллар эбитэй? Таабырынна таайын. Хонууга да хоройдорбун, сааһыттан саһабын. Ойуурга да олордорбун, саһылтан саллабын. Тугуй? Үчүгэйдик толкуйдаа, ханнык кыылый? Маладьыас, сөпкө тайдын, куобах. Куобах саҥатын иһит. Куобах мастар уонна талахтар анналарыгар уйаланар. Кыһынын куобах, мастар уонна талахтар лабааларын кирэн сиир. Куобахтар олус быһый атахтаахтар. Түргэн атахтара кинини адьырҕа кыыллартан быыһанарыгар көмөлөһөллөр. Иккис таабырын киитэрэй өйдөөх, мааны кутуруктаах, чуор кулгаах кугас баар үһү. Ол ханнык кыылый, таай? Үчүгэйдик толкуйда. Маладьыас сөпкө тайдын, саһыл, саһыл саҥатын иһит

Саһыл сири хаһан хороон оҥостор, кыһынын эмиэ ол хороонугар кыстыыр. Саһыл адьырҕа кыылларга киирсэр, кини араас кыра кыыллары уонна көтөрдөрү бултаан аһылыктанар. Кыһынын саһыл кутуйаҕы сөбүлээн бултаһар, бу курдук өрө ыстанар уонна хаарга умсан хаалар утуйарын умнубут улуйар ырыалаах сытыы аһыылаах сур-сур сүүрбүт баар үһү ханнык кыылый үчүгэйдик толкуйдаа уонна эппиэттээ Саамай сөп бөрө бөрө улуйарын иһит Бөрөлөр элбэх буолан бүөрүнэн олороллор. Маннык улуйаннар кинилэр кэпсэтэр быһыылара. Бөрө эмиэ адьырҕа кыыл. Кини бэйэтиттэн кыра, онноннооҕор бэйэтиттэн улахан да кыыллары бултаһар. күүстээх күүдэхтээх ойуурга олорор арҕахха кыстыыр бухатыыр баар үһү бу кыылы бэккэ диэн билэр буолуохтааххын сөпкө тайдын маладьыас эһэ эһэ саҥатын иһит

Эһэ саамай сөбүлүүр аһылыктара балык, отон уонна мүөт. Эһэ саамай сөбүлүүр отоно малина. Эһэ кыһыны быһа арҕаҕар киирэн утуйар. Ол иһин эһиилги сайыҥҥа дылы этэҥҥэ тиийэр гына кини иҥэмтиэлээх аһы аһыахтаах. Кулгааҕар киистэлээх эриэн саҕынньахтаах сымса сыыдам булчут баар үһү. Ханнык кыылый үчүгэйдик толкуйдаан баран таай Маладьыас, сөпкө тайдын, букуоска аймаҕа бэдэр, бэдэр саҥатын иһит Бэдэр хороон туттубат, кини атын куоскалар курдук үөһэ-аллараа хатаастарын сөбүлүүр, ол иһин маска олорор. Кини олус сатабыллаах булчут. Тииҥи бултуур, куобаҕы бултуур, араас көтөрдөрү Тииттэн тииккэ ыстанабын, тэллэй хатаран хаһаанабын, муох таһан оргул уйабын, мутук төрдүгэр туттабын, ханнык кыылый, таай Маладьыас, саамай сөпкө таайдыҥ Бу тииҥ, тииҥ саҥатын иһит. Тииҥ сайын кугас дьүһүннээх, онтон кыһын түүтэ сиэрэй өҥнөнөр. Тииҥчээннэр мас көҥкөлөйүгэр көндөйүгэр уйаланаллар. Кини тэллэйи, отону, эриэхэни олус сөбүлээн сиир. Тэллэйдэри кини мас лабааларыгар анньыталаан кыһыҥҥытыгар хаһаанар. Тиҥчээн хаһаастаах хаһаайка Ойуур устун мэник-тэник эриэн көҕүстээхтэр сырсаллар үһү. Бу тугуй? Таай Үчүгэйдик толкуйда. Кини кутуйах курдук кыра буолар. Маладьыас, сөпкө тайдын бу моҕотой, моҕотой саҥатын иһит Моотой эмиэ сиргэ хорооннонор, хороонун ким да көрбөтүн диэн отунан-маһынан сабан кистиир. Моҕотой отоннору, тэллэйдэри араас от сиэмэтэ түспүтүн хомуйан сиирин сөбүлүүр. Моҕотой эмиэ итиҥчээн курдук хороонугар кыһыҥҥы аһылыгын хаһаанар. элбэҕи таһаары бу курдук айаҕар уктан баран таһар аһын сүөһү буолбатах да оту сиир чиэрбэ буолбатах да сир анныгар таптаан хорҕойор баар үһү ханнык кыылый таай толкуйдаа сатаан таайбатаххына ийэҕин аҕаҕын көмөлөһүннэр Сөпкө тайдын бу кутуйах Кутуйах саҥатын иһит Бары билэрбит курдук кутуйах сир анныгар хорооннонор. Кини араас сибэкки, үүнээйи, от-мас сиэмэтин хомуйан сиирин сөбүлүүр. Кыһынын хас ааһа бүттэҕинэ лабааҕа хатаастан тахсан оту-маһы кирэр Аны маннык таайбараҥ баар, төбөтүгэр ким тыаны илдьэ сылдьарый? Үчүгэйдик толкуйдаа, олус диэн билэр кыылын Саамай сөпкө таайдын бу таба. Таба саҥатын иһит. Таба саамай сөбүлээн аһыыр аһылыга лабыкта, муох. Кини кыһын буоллаҕына арыый сылаас дойдуларга көһөрүн ордорор. Лабыктаны уонна мооҕу хаар анныттан хаһан сиир тамайа сэлиинэн атарабын тайҕа сүдү хаһаайынабын адаар муоспун сытыылыыбын аарыма тииккэ аалынабын хайа ким билэрий ханнык кыыл эбиппиний үчүгэйдик толкуйдаа таай маладьыас сөпкө тайдын көрүүй бу адаар муостарын тайах саҥатын иһит

Тайахтар атыырдара эрэ муостаах буолар. Тыһыта уонна оҕото муоһа суох. Талах сүрүн уонна сөбүлүүр аһылыга мас, талах лабаалара. Сорудахтары толор, ойууга ханнык кыыллар баалларый, ааттарын эт, кыһын тугунан аһылыктаналларый, кэпсээҥҥин видеоҕа уһул. Биһиги нэһилиэкпит тыатыгар ханнык кыылы көрсүөххэ сөбүй, төрөппүттэргиттэн ыйыт. Болҕомтоҕут иһин махтал, сорудаххытын күүтэбин